Force penaos un baouerenn en plastek peut sera fautard. Elle est coupée la bière en festival Deg de verre. Pivzou but, pieux-vous, pinne-vous chet. Pipeus pocket ge pipeus wariot, ba peseurt tavarn peus ibet. Men peus stautet, pe gemen bram peus klevet get tud ouzh oan tostat hag a loren un tam tostor e dor. E chetu ya, dija, ober de, ober de van non pas gouiet, mais dija, e achiv an traoù. Adalek beurmañ e vo reutoc'h distroañ en durvuhez normal, retvotoc'h displegañ en implijour par ur chwec'hoc'h bremañ e dirak ur vakansav, ha dija, adalek ur pemzek a vizesht e vo klevet blaz un distro-skol, blaz ur c'haier-aoneoui, blaz ur c'hafe er bureviav, hag e vo retañ du en indro Macron, un adrec'hadennañ

Distro Alan Stilwell get un dekvet remix a son ur chistr. Distro ur busev leun-chouk el er festival met get tud falgout an abar. Distro d'ur wirionez, un anvioù difennet Fanch d'ehen ha pibrema. Distro un du disturmailh kreñwar avait une emoji et davait difennoù hier. Distro ur goulennoù a-bouez. Petra vous croyez de Zebagni noir Baradoz-prenot, pas ne fouzam cheudin war mezour echuer. Dek deuer festival ur hel seblantain hir. Ya, met ne ra nameit 2,5 drigant hag ur ble. Meloch tra. Met perak n'em c'hontantain hag un drasen? Deit, deit que naim un dous. Ni viwei, ni unvriwei in dro. Ni rei emvod eur gelted a-hed eur blez. Ni chomait da ribouladiñ tavarnioù Galway. Ni rei troiad ur bier produet er broioù kelt. Mizere er Celtic Colors International Festival. It dont er miz du, ur festival yaouank. Miz Genver, ur festival Celtic Connections e Glasgow. Miz C'hwevrer, ur festival Celtic ba Luxembourg. Eme Zimbril, un abeurfech difalmous. Deit, m'en dous, n'en em vazur ken, n'en em garez ni vo dornet John Doe, ni vo troidet John Doe, ni vo skotit John Doe, ni vo keltit John Doe, betek ma tei un ankev da lâret din hasten hon brankev. Ha per meus oan, tud yoan, ui lamponed bras ha bihan, ui ei deuget re raen, un holl du tro-dro d'or, da zisplegañ deuet, iel un eltre kelteger boudur duer religion, Parce que c'est notre projet et nous allons gagner A de hortoz a vid re no deus ni tra Joel Ordober e chilaou d'or un abadenn radio. Iti jumer an iri Yunchap de sevenad un abadenn fil live. I film un kebrer bemnoz a vid ur skineadenn live ar Facebook. Madame Trev, Youn Alors je distinguette. Doc'h tu ar echouer D'am sonj a reer anavezet un tammig ac'hanon hag a glev ac'hanon hiziv a, a glev ar skuizhter barzh ma mouezh. Allez, générique. Etre Kelted, Glas Jerek, ar Radio Bro-Junet

ar Yon hag ur festival, ar Kebrec'h, hag Yelod displeien un dom un tamm spisoc'h, petra peus, petra peus groeit Eh ben, selaou. Dedamp da filmañ, il y a Abadennoù, Sanadegoù leurenn Kebreiz, evit France Tri, evit skignañ bemnoz, pad teir eurvezh, teir eurvezh hanter, peder eurvezh, ha pezh a c'hoarvez war ar leurenn-se. Andrei zo bet skignet war, a vez skignet c'hoazh betek disul noz war Facebook. Facebook, gouelletriketier en Oriant, en Oriant ha Facebook France Tree Braise. A pi eur apetra dans un uizo sevenour eus Lio Productions ou ba, yeah. ba Noiri Setu euh, tamm ha tamm euh, emomp o klask micherelad hag gwelad atomek ar pezh vez graet. Setu warlene oa un tolesel a komp. Hag abalamour, ya, hon eus bet c'hoant gant un nozadur a vicher da vat gant un, ti produit. Ur stal an Velio Production a zo amañ deus, deus an Oriant. Hag e deus kemeret e karg a, raktres a fait d'aozadur, a fait da c'hantaouiñ hag hag hag Hag e meus me deus ma zu kinniget euh, ben, labourat gant ur stal nevez-savet, anvet de Kawen, hag a ra war-dro tout al lodenn euh, technikel, tout an dafar. Hag e-giz-se on deuet a-benn da sevel ur skipailh hag a c'hell bezañ etre c'hwec'h ha pemzek den hervez an nozvezhioù evit mhm. skignañ un abadenn a-zoare bemnoz. An abadenn peus lâret peus kroget warlene. penaos peus gwraet aveit kennigañ un dra-sen d'ur festival Ba, an dra-se zo un istor hiraouarc'h peger euh, anavezout a ran an, an den euh, a ra war-dro ar strollajoù euh, war al leurenn-se hag a teu dezhañ ar, ar mennozhioù hag ar c'hoant euh, pediñ an dud, euh, Thomas Moisson. Setu Bao e Pelzo e, e klevan hag e welan pe, pegen efedus eo e labour hag a bo e Pelzo e lavaran d'ar festival ret ober un dra bennak gant al leurenn-mañ. Setu, ba e pelzo, e teuan da filmañ ivez euh, an nozvezh kentañ, nozvezh produet e Breizh, hag a vez aozet yeah. da ba e pemplo vraiment euh, bep gwener da noz, da gregi gant ar festival. Hag euh, a tamm a tamm o deus euh, asantet ober un taol essai da la rede, beza euh, gant ar skipel video aet ar zizun. Mhm. Hag euh, warne, ouais, tremenet mat an traoù. benfin ar gont o deus asantet mont un tammig pelloc'h c'hoazh simplement. Plijout din bat.
Me gav din, On suit leur peut souhaiter ur blema get un nebeut euh, strolladev Ya, strolladou a feson a zo bet hag a vo c'hoazh, figure mo c'hortoz euh, tud vel en diaz pe ampoil euh, an ozmañ, me gure a-wechoù on bet ivez souezhet gant strollajoù n'an anavezomp ket, Peger a leurenn-mañ zo ur gwir leurenn etrekeltiek. Gwerez bemnoz da gri gant an nozez eus ur strollad o tont deus Enez-Vanav, deus Yeah. Bro-Iwerzhon, deus Bro-Skos. Setu peurliesañ n'hon eus ket klevet neo gwech ebet a-raok euh, kavout neo war al leurenn. Mm. Hag euh, plijet-kenañ on bet da skouer euh, der da noz gant euh, strollad euh, Bros- Bro-Skos, Nos, Yeah. pe euh, nebeut devezhioù zo gant ar Murphy Sisters, a oa, a oa extra. Mm. Hag euh, ar re-mañ a, a zigas liou ivez da, war al leurenn Z, war al leurenn K-Breizh, hag a zo disheñvel-mat deus euh, ar pezh a glevomp gant astrolajou deus Breizh, hag a zo kentor, strollajou festunoz, strollajou da lakaat landu da zañsal. Mm. Setu giz-se eus ur meskaj ivez hag ur c'hempouez benafin mm. war al leurenn Z, hag e klevomp traoù a, a bep seurt. Hag ur wech an amzer ivez, on eus ar strollad o tont eus en tu all da Geltia hag a zo nul pedos mais bon setu gouzañv a reomp un tammig pas d'un arvest hag hag echu tout mais qui s'est mangé chou te war penaos al labour programmiñ gise a zo graet gant gant voilà, gant strollajoù deus ar c'hentañ tout hag az a dreist da pezh a oa gortozet hag lod a-wechoù bon ne teuont ket a-benn da dizhout da pezh m'omp o c'hortoz diganto.
Ha nebeut soueadennañ euh, ken digandor Shila dija pentchotan euh, ur soueadenn bet bet dec'h un tamm gant ur, ur raktres New Leuren gant un ter

festive o deus sonet aveit ar ober cheutañ ma fariañ cheud er festival ar blema. Magazine e oa ar wech kentañ eo seni e Breizh. Hmm. Ha d'an soñj o deus bet tro d'ober un tammig uh, BH uh, e er Stadoù-Unanet. D'am soñj, uh, uh, Breizhiz ar strollad a oa bet da, da, gantreal da bourmen eno, hmm. d'ober anaoudegezh gant, uh, gant an, Amerikan, an Amerikaned. Hag neuze war wech kentañ eo dont da ziniamant e, e Breizh hag en Oriant. Ha gwir ar zeudenn oa ivez, oamp ket o c'hortoz al livioù-se ganto. Yeah. Hag, uh, yeah. Uh, ha gwir plijadurus eo ivez gwelet penaos e, an eskemmoù e-giz-se uh, a teu da vezañ fetistre war le Rennes e kreiz ar festival uh, mm. Amour et Breizh. On a zo bravo. Ha pedet out eo neuze eus Lorslanda evit un nebeud tondieu. Lorslanda hag en deus euh, kanet he galleg hag ur Sweden.

Ya, Nata a vez- a oa gortozet da vat, peger kalzik tud o doa klevet kozh deus Nata, o doa gwelet un nebeud videoioù en linenn, ha gwire euh, ar bloaz-mañ en Oriant euh, eh ben, on eus bet tro da glevet Nata div wech. Ya, Ur wech da- da- produit des brères. Setu d'ar gwener euh, da zigoradur ar festival. Hag euh, wechall, kriz ar sizhun. Euh, gwir, euh, souezhet tre, enfin, ne oamp ket bet souezhet kemese ni puger on oa tammig prientet d'an traoù, mm. mais de gouzout a rem e oa ur strollad framet brav gant son aen yaouank tre, hag euh, barrek war a, ar, c'hen, ar, son aoza hag ar c'hempen. Mm. Hag euh, gure euh, son aoza, son, son erz egise vid c'hwezek pe seitek den, mm. n'e ket ez A-wechoù, zoken war strollajoù pemp den e vez klevet a-wechoù fazioù keñver uh, Rana Benafin a labour etre ar binvioù hag ae uh, ganto e oa urbam, pro, urbam davad, ur, ur big band davad. Yeah. Mm. Ba silaouam un ton gant Nata Big Band du soir. Dai.

Abalamour e kinnigomp d'an holl strollajoù hag a zo tremenet war al leurenn daout on div ganaouenn a vez kaset eo dre Bostel, un nebeud devezhioù war-lerc'h. Setu giz-se pep hini a c'hello brudañ pezh zo c'hoarvet amañ en Oriant hag reiñ da glevet ha da welet war YouTube Vimeo, Dailymotion, ha me war me, ar pezh zo bet graet. Hag André zo, ouais, zo penaos da vat ur oblijadur quoi. Chicourier, astrolajo, hmm. d'ober vardro. Euh, euh, ce que des braoteries quoi. Yeah. Megevdin, hmm. zo labour vat vito, bruderez vito, hag euh, a leuren ablamour zo kinklet braotre gant euh, potred penaos gallout hag a zo abalamour war war-dro al leurenn. Sylvain ha Rémi, Sylvain Hervé ha Rémi Exmelin ouzh ar goulou o deus graet al labour mm. a, zoare. Hag euh, d'am sonj, il y a re a, vélo a skedennou, pe o deus gwelet a skedennou a, a, a, vel un dra bennak euh, a zo ivez war tachenn a, penaos lakaomp al livioù hag ar stumm un dra a zo da vat a, vicher a zo brav a zo mestroniet a-fed arzel a-fed gouloù mm. hag an dra zo evidomp-ni paotred ha merc'hed ar, skeudenn euh, un dra bennak a boestre evel just. Alors le, Leuren est film de Wikal stud ar Kebrer or Blema marcel war memes muar et der Blea de Passat. Il y a André zo plusieurs du rustre, Golet pe niverus était en dut, da Zansal, da gilaou sonerezh evel juste a feson. Donc egouez d'alarme a oa muioc'h a dud eget varlene, mais gwir euh, n'omp ket souezhet gwelet euh, mil den, euh, mil daou c'hant den marteze mm. LRZ, euh, de deveza euh, ris quoi. Mm. De la... de vous du Lorraine Braskenan quoi. Ya, ha non, n'eo ket ken bras-se ben a fin, piv, euh, Martin, Ah, on ah. eus amzer kontañ un istor, mais bez on eus euh, un den eus ar zon à la, à la Bourgagnon, ma régie, hag en eus pedet e vignonez da zont da adkavout euh, neon euh, pad, a- pad gouel an Oriant, hag euh, no- roet neus em gav euh, dezhi just euh, e leurenn Kebreiz, hag hi he doa heuliet an traoù war Facebook en devez choarok. Setu Yeah. pa, ne- pa oa en em gavet war al lec'h, e, e deus galvet nean o lâret ba digouet on met amzer n'on ket digouet el lec'h maz al leurenn n'eo ket tamm ebet da memes neuz ganti e memes doare eget a peus gwelet war Facebook a benn ar fin gure e dañs ez c'hemm etre ar skeudennoù a vez gwelet diouzh noz gant ar skeudennoù seblant bezañ brasoc'h ar skeudennoù seblant bras-tre al mm. leurenn dreist-holl pa lakaomp ar gavrig video da vont aze

Hag, euh, mais d'ailleurs, moi, dibabet en Iguela, moi, dibabet Kenan en Abasque, Riverman, Sportour, euh, Casetener, euh, B des Jamaïca, Neuskepelzour, na filma en abaden fouettarienne, Gwez da filma dit d'Andour, varz Harnich, var Andouar, Force Peller, varz ar Fank avait chou, à var planchet euh, Kebreiz, evel just. A deuet a-benn. A deuet a-benn, evel just. Bon, ma fiscal. Yunchap Kojo don eus un tam hag ur festival. Pour moi, vous Kojo d'un tam ur euh, un or. Oui, euh, aïe.
Ya. Ayou.
Ya, tu de... Aviden, ipenchetan Yunchap we Andrasen.

Après, vas-y, Wellington, euh, penaos ar, ar rendez-vous euh, yeah. voir France Tri, quoi. Yeah, yeah. Euh, Pen kenta ma, ma micher barz ar klevelet. Mm. Euh, traou euh, Atomic DS vraiment da zougan e bechou pa zelon enfin pa vez discuté din le temps mou deus an abaden ouzé Met, euh, mais t'es war penaos Non, mais Efros Reed, est-ce que ez eus Riz hag a zo liva an dut Vit ma vichen censed bravor war ar skram. An dezai les content penaos e oa bet egise Brain Edin ar photo gant, euh, gant ma, ma arroz Alan Stivell. Mais voilà, entre bez a pedet Alan Stivell hag ober ar photo gant Alan Stivell goude an abaden. Me pezo e, oan bet treuzfurmet en un doare poupinel deus mirdi Grevin e Paris, me dit. Euh, N'en sketché, on avait zout ar ranant war ar foto. Ken, ken ledan e ar gwiskad euh, poultr euh, a oa bet laket war ma, war ma, ma c'hroc'hen. Setu, non, c'est pas, c'hoarzin a ran atomique, pas lavaran ez eus, ez eus traoù atomique pounner e da zougen. Mais, non, mais vit gwir an abalense zo bet ar gwir em gav d'am zonj evit vid ar zonerienne, vid an dud a blij dio chilaou sonerez. hmm. a zo bet un doare evidon da, da Jean Micher, da hmm. vad, da en em lakaat barzh ur vuhez all, hag euh, d'ober anaoudegezh gant ur bern tud, ha da zigeri eo ma diouskouarn war trawal eget ar son erezen gounel a ro morvan hag ar c'hoarezed gwadek. Pegir euh, gant an abadenn-se e moa Frankiz Davad a druare da Vernez Rouz hag a oa rener an abadennoù da poent-se, hmm. hag e oa tu din pedi euh, strollajou deus Breizh da zini. Force peseuriez vije kanet ganto, mm. ar pez a oa, et moi, ils ont, me va juste kaout tud da respond e brezhoneg d'ar goulennou, moi, da, da ober. Mm. Hag pa ne oa ket den ebet ar strollad gouez da respond d'ar goulenn e brezhoneg, et oa tu din e va juste a oz an traou, tro dro d'ur gwel, tro dro d'ur sal, tro dro d'ur gevredigez, pe euh, war euh, la gant euh, rouvillat hag a, hag a noa traou da konta, liammet pe get a-wechoù gant ar strollad. Hag e-giz-se hon eus filmet e tri bloaz ouzhpenn kant pemp strollad a tregont. Da lâret eo, hon eus graet ivez labour d'am soñj a zo da vat, le labour euh, euh, télé public, da lâret eo, euh, reiñ place war an télé da dud ar vro. Hag euh, liamma ivez plijadur ar sonerezh gant plijadur ar yezh. Hag André Dimé a zo bet euh, ur gwir euh, ur, ur gwir blijadur. Kenner em eus d'ober un tammig André pad ar bloaz goude barzh Bali Breizh, yeah. pa oan e karg deus ar, ar gronikenn sonerezh. Hag, euh, hag abaoe kendalc'han war tachennoù all gant euh, voilà, euh, boazioù labour memes bepred gant, gant France Ri, mais euh, gant ur place un tammig disheñvel. Au filmañ kentañ. Ya, setu, euh, tamm-ha-tamm, euh, pa on en em gavet war ar vicherzhe euh, giz kinnig e rabalennoù, d'an vezen seurt d'an tele. Yeah. Dalc'he bombet pegwir emañ ar beg bras, un petit bombet a drugare d'an beg bras, hag a drugare d'an anaoudegezh a moa deus ar sonerezh. Mm. Uh, Bernez Rouz a gave dean e oa ret ar sonerezh bezañ kinniget gant unan bennak hag a veve an traoù deus an diabarzh, ha n'eo ket une, ur c'hazetenner Sirius o komz gant Geriodi Pabenmad eus un drabennak Sirius-tre hag hag hag mais kentoc'h un drabennak mennet da vat o vevañ an traoù prest da labourat dreist muzul juste vit plijadur ar sonerezh vit aozañ un drabennak brav ha pezh 'meus graet pad pad pad an tri bloavezh-se. Ha pezh a roez c'hoazh en ur mod. Ha pezh a ran, c'hoazh, da deuet on a-benn goude sondazon da genderc'hel atao gant ar sonerezh e-kreiz ma, ma buhez micherel. Hag a mm. pezh a zo da vat ma flijadur dimé. O Robert Trawal evel-just, mais euh, klask a ran atao kaout ul liamm etre euh, yezh euh, a, a sonerezh. Me gav din ez eus ur, ul liamm a zo anat din, hag a glot mat ganin. Ne lâran ket ez eo an doare nemetañ d'ober télé pell arc'hant, mais ma personelezh dit me eo, ha laouen on euh, gellet bevañ ma, ma, ma huvreo, ma, ma flijadur giz-se euh, barzh ma micher euh, a Aer ar Bloaz. Bah, juste war, ar lec'h sondazon he eus bet.

Setu Loeiza Beauvir e kinnigain euh, un abadenn euh, Harvest Café. Ya, ya, ya. Ya, gwir, euh, penaos, fellout a rae din kinnig an abadenn euh, e brezhoneg, troet war iwerzhonerezh d'ar jadennoù lec'hel. Hmm. Hag euh, dont a-benn da, da gaout sikour euh, ur gevredigezh eus Kemper anvet euh, Torpen Production. Yeah. Mignoned euh, din, euh, Romain, Romain Blaze de Sploveil, Visan, Visantano deus koste Bro-Vigoudenn, staliet e, e, e Blougastell vraiment. Hag asambles on eus kaset varok a raktreze euh, euh, sikouret arpedier gant euh, sal an Novomax a kevredigezh ar polarité et, mmh, et, et, Kemper. A gure galvet meus loiza, euh, vikinik an abadenze, pigr euh, moi betro nebeu de michou, blavechou arok, da filmañ ur film sevenet gant Goulvena, Goulvena en Enaf, mhm. hag e-barzh ar film-se e oa BPD de Loaiza da, c'hoari gant Marion Gwen ivez, hag, hag au film anei, et moi santé de ah ben, ils au grid d'avad vi de beza filmet, vi de beza dirag, en, dirag ramera, yeah. tremen a ramet mm. kenan. Hag euh, giz mazio, vel juste de Loiza, euh, Caneres, Plar ar c'hoariva en e jeu vid komz, en e jeu vid vid digemer an dud, a vid sila anezho. Alies-tre em eus klevet gant tud aterset ganti e oant laouen-tre bezañ bet da vad aterset ganti ha klevet selaouet ganti. D'am soñj on eus kavet ar plac'h a oa ret evit evit kinnig an abadenn-se a oa un doare, un abadenn un tammig ma 'teus c'hoant Nergal Atomic, un team, il y a mm. Scan, euh, hag euh, en relais on eus euh, penaos Ugan Ugan Rand am soñj du wech des, des grandes mm. uh, vit poen eus atomic eon gagnon michañs e locho endro da poen benag mais ouais Harvest Café zo bet en ur mod Evidon-me, un doare da, da ginnig un abadenn all euh, war-lerc'h son da zon, metos yeah. ran, mm. mais de gant ur place all o c'hasumi davad deus ma zu ur, euh, ur place atomique disheñvel. Hag on doit dibaber de goude euh, penaos ton plantek evit son da zon eo un ton kentor gant fleuve hag a zo hag a zo dans sens irlandeiz enfin pas un nebeu de blavezhioù vraiment mais unan des astrolajo a gas menochoù nevez ivez war tachenn ar sonerezhenn gounel gwir ar veskafe zo bet un tammig tostoc'h marteze d'un point bennak deus deus ar sonerezh en gounel ar sonerezh da zansal mais de setu digoret on eus ivez an abadenn da da bep seurt doare sonerezh pour ne se peler da skouer Brieg Gerveno pour ne PD de Chris Men, puis tu dis qui c'est, hmm. à cause de t'expliquer Dion et brezhoneg en doare. a Lyon ma rent etre, etre brezhoneg à son erez. Hag euh, an oa kentor a bloavez kenta, hag an eil bloavez oa kentor diazezet war euh, tud hag a ra sonerezhioù disheñveltre. Uh, evel Sarah Flor hag a gant Fado mm. et portugalek da skouer pe, tud vel Morwen, hag Morwen an Normand a zo gouest da gant a saozneg un doare, doare jazz, plijus kenañ, pe setu. Z'eus cheu da chiv da vat get ar veskers e Marsen ikrogei en-dro. Ya, amichañs ez aio en-dro, e gure an abadenn-se oa bet met ront framet en un doare gant kalzik youl ha nebeutre a arc'hant. Hag an traoù an dra-se zo mad, grede. Euh, vraiment, vit galet de Montpellor a kenderc'hel e red d'an dit galet beza euh, gopret war o war o war o war o labour war o war o michariou. Setu momo c'hortoz gwelet dastagan e teuy ma ben ben ar fin da ar c'hontaoui an drai. Hag euh, d'ar memes poen mon noyer lancé gant ar memes tut en abaden all e galek an dvet ascenseur pour le life. Mm. a oa un abaden euh, kinniget e galek hag gant dre vras un aozadur tostik a war hag an dae e o labourat ar mare-mañ evit ma vije kinniget en dro setu michañs e vo sonerezh e-leizh a nebeud war an télé ou les rel hag ez eus dija hein, ez eus abadennoù vel en, en avant-scène pe traoù gissé kinniget gant Xavier Pratigeon ar wech an amzer met setu mom o prienti abadennoù all hag gant souezhadennoù marteze ouais. Chotu bah, une draben égale peut se groit ur souaden, ewe une urmo de

Peger evit gwir Goulvena a dremen un amzer foll da c'helver an dud-se, da glask e gelver an dud-se, peger aliestre an dud-se o deus euh, durenken a tud euh, Robert, un tammig bodyguard hag o mm. virout eus ar meilou erru del armad, puis deus an tolu pelgomz virout war ar pelgomz mad. Mm. Euh, nemet gant tud François Morel, en doa iskistre, a zo estre da dizout. Euh, François-Xavier de Maison a zo bet e zawarie, mais l'odal zo bet un tammig diessor. Hag ben setu mont au, au classe déjà euh, ijin un dremenagal vid ar redadeg o tont. Dija. Pi kan an drade vez aozet pell pell en arok. Oh, yeah. Barz ar skeudennou a vez gwelet pe ar mouechou m'am poez klevet ae. Euh, e zeus tud hag a zo bet filmet bloaz santer arok redadeg. Euh, pegre mon classe qui evel juste ober an ebeut a postu bag ilometchou. Hmm. Evit bilañs carbone euh, ar redadek, hag n'eo ket gwall-dreist gant ur c'hamion o, o, o rulia euh, euh, noz a deiz pad 6 devezh da war an eil tease euh, war tout en Choubreiz. Med euh, non, ne farsal, euh, c'est mon, mon classe qui est euh, mestroni atomique en amzer à la converse embrasée avec au Spontus. Hmm. Mais évident du sort, il y a à zo plus juste. Puis mm. ti gaston 23 dans un atomique dit hortos. hag e lakaomp tud da, ya, da lavaret ur ger plijus. Mm. Euh, war an tachenn euh, mon mot labourani euh, hol euh, a ed ar bloaz mm. hag euh, a bouez évident mont just avoir dreist da da c'helc'h kenta d'an dud euh, an avezet evit beza adu gant a pezh a reomp gant yeah. ar brezhoneg gant ar mm. yezh gant euh, un, digoradur pe un doare da, da aozañ place ar brezhoneg e, Breizh, un doare all eget a pezh a zo vite poen. Hag setu, ret eo mont da, da glask, ret eo mont da, e darempred gant quand tu n'en avezont ket, hag a-wechoù, hag alies-tre zoken, ez omp souezhet war an tu matre gant tud hag a lavar donc du mais evel-just euh, du hit euh, laouen-tre mais evel-just ma, ma mère a zo chom e Breizh ma, ma mab-ker a zo deus Breizh euh, tremel a ran toute ma vacances joue e Breizh euh, euh, mais ya evel-just euh, ne source petra eo histoire ar galleg euh, yezh nemeti et mm. Warhal hag hag hag hag setu ben un tu brudette quoi Mais juste, mm. mais juste. Euh, Rand meus ober euh, ur pok trouz ae bremañ da Anne Kemery. Anne Kemery hag a zo paouez euh, hag a zo barzh ar video-se hag a zo paouez euh, ben, lezel da goueza euh, e raktres euh, treuzi euh, ar pol ae gant e, e, e bag euh, hag a, a gerzh gant an, an heol. Moi, juste au paouez, si tu dilezel ar rakreze, là, goude ur gwal, ur gorventen et deus torret e, e, e bag, eh. mm. ar, ar plar se, ur plar a feson, ur plar extra, ur plar ne oar ket brezhoneg, met ur plar e deus roet diomp tro da ober anaoudegezh gant uh, tri pe pevar all matez ran mm. hag uh, ben fin e gise ez a un dro an traoù da larede uh, ez eus tud hag, hag o deus luammoù gise hag a feur mm. e ben e c'heller mont uh, e darempred gant, tud all hag, euh, hag euh, keja gant Nelson Montfort. ah, yeah, yeah, yeah. Amazing! yeah, c'est tu! a, voix extra, euh, Andrez a, drugaret da Anne, Anne Kemere hag Gérard Junior a, a zo un den simple et mm. estré hag euh, hag ez eus tud all bon a zo kalz kalz diaesoc'h da, da dizout mais mais si tu t'en et pas comme micher un temps hag euh, hag evo tud all michans euh, ouais euh, souezhus gant marteze ur stumm un tammig disheñvel fellout a ra deomp aozañ ar vidéosé gant tud brudet en ur mod all vit vit ma vije disheñvel mm. an, an

Àr-lerc'h kibeurbenn mell-droad e gant din-dro ur garantez-vro èl-mell a re Anjela Dubal. Mais non de chaussures, oui, hag ur vrosenn he doe koñjet. Moioun labour zo war, hein
Ya gwir euh, aliestre war euh, varler ar zon adegou divezat diouz noz e klevomp a beuseur kon a wenou gant an dud mm. a zo c'hortoz a, ar vag da vont da Loch Michelech pe mm. n'zo ket pler ae hag euh, gure a beuseur kon a wenou e kleve ganto an hini mout de paouez lakaat a randomp da glevet gure a vechou

Trugarez vras deoc'h, Younchab, bout deit genou. Trugarez vras, euh, lors da vezañ digemeret ac'hanon. uh, just arle, i vo un tam euh, quiz. Il y en a sur wall uh, burger quiz zo bet ar un télé. Yeah. Et ben, geder skipailh, euh, oui, kanig un abadenn, uh, irfil pas d'ur zun. On eus gwred ur grand poer quiz. Yeah.